Su rasta labisa labisa gwok wii ma tetek rasta man labisa lawor awinyo ibino iloko i koma do lawor obedo ceng adek nyen dwe apar acel ya ibino dong ka lanyo min Dokto Bad News i social media pe inge ni jami eni weng an abedo Bad News. An kono i leb mogo maraco, kono i boxing, kono i ryeko, kono nining, weng an atye bad news. So an atye bad news ca, kong in inen nying ma kicako acaka ni bad news, ci kong ibed ki lworo iye. Huh? Nying ma kicako ni bad news adada ni ka in, in cwinyi tek bene ca labissa, wun labissa, Wun aryo eno ca wun cwinywu tek tek mo, ah labissa in pe itwero bad news, bad news in pe itwero bad news rasta, bad news in pe itwero bad news dok abibino anyamo mini kweci kweci teteteteng ku atye ka bino i pa bor kit amene dong otii dong mene kit adong

Mini bene nen calo pe winyo cens pien dong angeyo ni otii dano mwaka pyeraboro i wiye wa nyamone bene pe mit eh wa nyamone bene nongo pe mit ci abibalo abibalo wii labica abino anyamo mini kwici kwici teteng kwici kwici anyamo mini kwici kwici kwici bibinyo lagwel pa mini kwici kwici bene biweko Inyen aye ibibino ibenyo ton meni, ka an dong arwako nyima iye. Abiweko inyen ibibenyo ton meni, ka an dong abirwako nyima iye Rassa man. Rassa! An aye jii madit do bada! An aye jii madit do Rassa man! Awobi mulot wa lamal ni ciaga! An Bad News do Rassa! Co in pe itwero an do labissa! In labong eno ni Rassa in itwero an jal? In itwero an jal? Lumeno bene pe abino agamo lokke ni peya nongo wa idwoko level na ka dok abino America igam lokke bene dong tin aye wabedo agiki na me gamo dogi agiki na me gamo dogi en aye wabedo tye rasta so pe ibe ka nyepe i kom bad news an adano madit an adye dano madit rasta G G U G en an so pe ibed ka ngwarre ata ata in pe ingeyo level aye. Abinyamo meni ma nongo wur tye i ngeta, abinyamo meni ma nongo in bene itye. Iwiny kit ma meni kok kwede, iwiny kit ma meni kok kwede dok abiweko in aye. Abidanyu twon meni, abidanyu twon meni rac ca, abidanyu, abidanyu rac ca ka dong aleng iye rac ca man, aleng iye madidid. An arac ki rasta ma an aye bat, abiweko nyinge bene i beny otwon meni ka an dong arwako nyim iye ka dong angut iye matek, angut otwon meni kweci kweci kweci rasta rasta in pe ingeyo an ya bada, an aye dano madit bad langwej mogo ka an awaco kong ni rasta man aa rasta an aye dano madit gwokke ki bad news woo an wora ka ibedo me ka time mere pi mwaka ne ni ci ibibedo pe oweng ibilane i social media rasa wawot i kin piny kono ka ka golo kono ka bigi i kin piny ka golo kono ci binygi i kin piny ya rasta pe biwot i kin piny pien dong aleni kweci kweci ka kioyo i kin piny kibitiko neni ci kibineno kit ma kilanyo kwede kit meni rasta pe biwot i kin piny free rasta ka pe ingeyo abada man ni a ni jii madit. Ento naka atyeka nyamo twon mini ni naka aketo tye i kamera nyamo twon mini maraco adada ci abayo bene yamo abayo i social media wek dano onen kit ma anyamo kwede in wa mini bene nen calo pe mit rasta nyo ka nongo mini pe mit ci lamer mo abino adanyo matek lamer ja in lamer mo tye kong labisa in lamer mo tye rasta bro. Tye ki ci story ni mo ma tidi tidi keny ma olo to rwate ki an ngeyo an bene atye ka pwondo so ka mene dok nongo mene dok abike ah in mene oti oo pe inyamme mene pe mit bene ah mene pe mit kong inen kong wel mwaka ni kong ci dong ka dong aporo pa mene ah mene pe inyamme nongo ngec kome tik kome tik ma nongo bene nongo ngwinye rac ngwinye tik ngwec twene okwok kweci kweci kweci twon mene nongo ngwe ngwe mo twon mene nongo okwoko okwici kwici kwici meno be aah ka calo an bad ni ozeni be be anyamo ko onongo atamo ni ka abyen ka ebyen ka inge beny twon mene ka anyam ento twon mene nen calo ngwe marac ngwe ma pe ngwe ni rac ca twon mene ngwe ma pe nyame omyero anong lamera aye anyam ci cone mo ma nongo tye ka pwonde calo an maleng calo bad news maleng calo an Kodi twon ma nen twon eni kilwongo ni ngo? En ma kilwongo ni kor akar dyel kor akar ngo ni kare anyam maber ci stori mo madogo dogo kenyo omyero ka abin anyam ci stori mo marac adada anyamo matek bedo i kamera bayo i yamo so pe itema rasta pe itema.

ibino ka iweko inyen labis tar ka ibino ka imako twon lamer ka ibenyo kwici kwici ka an dong apye dong i dyere maber adada anyamo ma nongo in aye iwoti binyone iwoti yweyo cakke an awoti nyamone rasta in pe ingeyo an rasta ci olwongo an i ot bot Dokto Banios aka The Bar News jii madit pe inyweno wi jii rasta an adano madit Dokto Banios.